tũgwethere kũndũ ũngĩgĩa na ũikaro kũndũ ũngĩonjorithĩria kũndũ na ũngĩtuĩka wa kũrĩma ndĩraria ũhoro wa ũmemerekia mũrĩhĩre na twĩna kambuni ya farmhold ventures limited thĩinĩ wa studio amu aya nĩ mehotanĩire hakinya nĩ gwethera andũ ũikaro ona kũndũ mangĩrĩma thĩinĩ wa studio kamau akang'ethe ndĩna gĩkeno ngĩamũkĩra charles ndirango Ngamũkĩra Naomi Kibe na Wanjikũ wa Kariũki othe nĩ a kuma Farmhold Ventures Limited. Mũtĩ ũgwagĩra ũrĩa wĩ hakuhĩ Charles Ndira ngũkwerwo atĩa? Gũtirĩ na ũru Bwana Kamau, ndĩ mũkenu gũkinyĩra gũkũ studio. Eh. Nĩtũrigaine na ta mweri ũmwe mũhĩtũku. Ah, Wa mbere nĩkũgeithia athikĩrĩria aitũ othe harĩa marĩ na clients aitũ othe a Farmhold Ventures Limited. Eh. Tũmwĩra ũmũthĩ twĩ gũkũ nĩgetha tũmũrehere indo njega, tũmũcaĩrie maik- cikaro na nigetha ngina mundu ahote kuigithia na tukire atumia tondu urari muthenya wa atumia Sunday Eh. happy women's day Eh. ah, happy women's month Eh. ngai wa mwathi na mbere kumurathima Nĩguo. tiga ninyu atumia tutingiriho Eh. athimoni asante sana happy mothers day Yes. eh, naomi kiba gwakirwo atia na watutherura gũtirĩ na ũru Mr. Kamau Eh. Eh, ha marĩtwa njĩtagwo Naomi Njeri wa Kibe Ehe. na mũthenya ũyũ ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa Eh. gũkinya gũkũ Nĩguo. na gũkĩnyitwo ũgeni Eh. na tũgacokeria ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wa mbere nĩ kũnyita mwĩroreri eh, kĩrĩa kũ- kũmũkaribisha mũthenya wa ũmũthĩ na kũmwĩra ndagakiume mĩtambo-inĩ nĩgetha akĩmenye nĩkĩ tũmũharĩirie mũthenya wa ũmũthĩ Eh, nĩguo, na nĩguo. toguo charles auga nĩ tũrakũngũĩra atumia mũno na tũkamacokeria ngatho nĩ ũndũ tiganĩo tũtingĩrĩ haha nĩguo niguo niguo nĩ mũrakũngũĩra atumia ona ithuĩ no tũramakũngũĩra nĩkĩo ũrona ndo- ndongerera rĩrĩ ndongerera ageni ũmũthĩ mwaka wa mũrĩ erĩ Eh, thengiũ mũno njeri wa kibe wa Thank you. njiko wa kariũki we mwega rũcinĩ Ndĩ mwega mũno bwana Kamau. Asante sana kwa kutu- kutukaribisha o hĩndĩ o hĩndĩ o hĩndĩ. niguo O rĩngĩ njokere happy Mother's Day to all the mothers out there. Nyambĩrĩrie na cũcũ itũ happy Mother's Day na my two mothers happy Mother's Day.

Ah, matha endaga Rĩu we githĩ kwendwo ndũrĩ matha? Eh, niĩ ndĩ matha Ona- ndĩ matha wa two boys Eh. Eh, ona ni happy mothers day to me ta rĩu we wendaga atĩa matha wĩ matha eh. ndĩ matha nĩ kwenda kuona bamĩrĩ yakwa ĩ sawa Eh, eh. ciana ciĩ sawa Eh. me healthy Nĩguo. na nĩ akenu Eh. tondũ a mother, a mother is where the heart

mother ũyũ aiguaga e mũkenu Eh. especially e handũ hake Eh. atĩ haha hena tũ spinach haha hena tũwaru Eh. aigua hwainĩ nĩ kũrugĩra andũ ake gakima Eh. no gwĩka atĩ tũ spinach harĩa nja Eh. karugĩra andũ ake gakima na Ana. tũnyeni Ehe. kana kamũkimo na tũwaru Eh. akaigua akenete famĩlĩ Eh. yake ĩ sawa Eh. Eh. mũiguaga matha ũyũ no tũrwĩmbo araina akaina tũrwĩmbo twa gĩkũyũ twacamia irũngũ akaigua mũndũ wĩ conjo ta rä u nä karä kå inaga ninaga twacamia irũngũ Ĩĩ. hä ndä ä rä a wä kå må ciä å ratugatä ra andå aku Ĩĩ, ngaiga mũthenya ũmwe mwathani nĩ arĩkwĩkĩra kĩũndũ nĩguo Ĩĩ. karibuni sana Farm Adventures Limited Asante na sana. ngwĩciria tũkwanjia nayo wanjiko wa kariũki ũmũthĩ Yes. mwatũrehera kĩ Ah, ũmũthĩ tũrĩ akenu mũno tondũ rĩrĩa twĩrĩga haha

Njokerie arũ, a, aigithia othe ngatho arĩa maraigithirie na ithuĩ mũgũnda wĩ matu a, na mũgũnda ũcio wĩ ahandi kũrĩa Kangundo Road tondũ maraigithirie na kĩ, kĩ, kĩ rate igũrũ mũno. Njokerie ngatho mũthuri wĩtagwo Godfrey nĩ wa Diaspora. Ah, mũthuri ũcio atũgũrĩire mũgũnda wĩ kithioko ĩka mũgwanja Eh. thaa ici ndĩrakorire aũirigĩte wothe akahanda macungwa pũpũ na macungwa pũpũ na maembe Eh. mũgũ na avocado Eh. 7 acres Ah, kwĩ- kũu nĩ twarĩ na itangi na maĩ agathondeka wega warora mũgũnda ũcio thaa ici bwana kamau kũhana kũndũ kwega mũno Eh. i am so grateful rĩrĩa ndĩrona andũ akwa magĩka ũhoro ta ũcio njokerie ngatho mũtumia ũngĩ wĩtagwo mm, uh, rosemary nake nĩ aragũrire kuota aneka harĩa kithioko mm. araumire njabi-inĩ kũrĩa kwa heho mm. nĩ arafektagwo mũno nĩ magũrũ Eh. nĩ ũndũ wa heho Eh. arokire araka mm. na ona tũramũcerera na tũrakena mũno mm. na taitũ ciake nĩ mũkenu mũno e hau acetorĩte mm. ndarĩ ndaraigua heho mm. mwĩrĩ thaici wĩ sawa mm. na ndarĩ na mũrimũ o wothe Eh, ũmũthĩ ehe mũramwenderia atia kuota ĩno toramwendeirie 145 145 o Eh. quarter o, o 50 by 100 Eh. riu cirĩ igĩrĩ nĩ 290 na bei citũ nĩ inclusive of title transfer fee eh good umuthi umuthi twina mugunda witagwo baraka gardens wi o kuu kithioko Ah, baraka gardens thaa ici ona ndĩra- ndĩrathomaga ira hwainĩ ngathoma ũngĩ google kithioko ĩrakũrehera it is the fastest growing town

0704 000 333 utuike wa kuhura thimu iyo thaa ici ici uhure thimu haria farm hold ventures limited uge ndirenda mugunda ucio wa njiko wa kariuki aruguria muthenya uyu wa umuthi witagwo baraka gardens phase 8 Tũrawe tũũtinangĩtie 50 by 100 na tũrawendia na thogora wa 145,000. 145,000 nĩ ngiri igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩna na ĩtano na nĩ inclusive of title transfer fee. nĩkuo gũkũ tũrona Ĩĩ, tv-inĩ nĩkuo kũrĩa ũrona Ĩĩ. mũgũnda ũcio wothe mũbiĩke wega tũkairigĩra na post na Ĩĩ. tũgekĩra ngĩti Ĩĩ. na tũgekĩra nginya bikoni koguo Ĩĩ. wathura namba ĩmwe kana igĩrĩ kana ithatũ ũrathiĩ ũkonio wega biũ Nĩguo. na nginya tũtitwara- tũtirĩhagia andũ kũmatwara mũgũnda Ĩĩ. tũmatwaraga free of charge nĩkuo Aya, kũrĩa kona ũrona thiaga mũgũnda ndahe andũ ndakuona hau mbica-inĩ Ĩĩ, na nona tarĩ ũrĩa nĩ neighbor Ĩĩ. ũcio nĩ neighbor wakĩte hau na nĩ aingĩ Ĩĩ. koguo ndũrathiĩ gũkora atĩ mũ- nĩwe wĩika nĩwe ũrambĩrĩria Aha. nĩ kũndũ ũrakora andũ aingĩ Mm.

title transfer fee na site visit fee Kĩa gĩa 50 by kia gĩa 50 by a na 100 ndona mĩciĩ kũ mĩthaka mũno eh? mĩthaka mũno Nĩ ũcio kwanza kuga- nĩ directly opposite Eh, oh. koguo we woka wathura namba ĩmwe kana igĩrĩ nĩ we wĩ opposite mũciĩ ũcio nĩguo na rĩu tondũ mwĩ gũkũ mũrĩ atatũ rĩ nũkuoya thimũ twahũra 0704 000 333

thimũ nĩ ikuoywo ona martin kamau no oe ĩĩ ona mati nĩ hau nĩ ekuoya nĩgua ĩĩ 0704 000 333 good reke nyambe nduge njeri nĩ tondũ wa jenda njuke kwĩ charles ndirango Yes. nĩ ndĩrona nawe wĩna kĩndũ watũrehera nĩma kamwĩria tũthiĩte kwĩ kĩrĩa ndamũrehera no nyende kuongera kĩndũ kĩnini he mũgũnda ũcio tũra launch mũthenya wa ũmũthĩ baraka gardens phase 8 ira tũratinda rĩte kũu Ĩĩ. nĩgĩthiĩ tũgĩthiĩ kũrora ground ũrĩa ĩhana kana nĩ kuirige wega na kĩndũ ki- mũ- mwĩro- kĩndũ ki- mũ- mũthikĩrĩria wa inoro oragia kaingĩ kana kũndũ kũu kwĩna cukuru Ĩĩ. Ah, nĩ ũkuona atĩ eh, mũgũnda ũyũ harĩa ũrĩ kasenta ketagwo kavaini Ĩĩ. na kuma barabara-inĩ ya thika garissa road nginya harĩa mũgũnda ũrĩ nĩ kilomita igĩrĩ tu na nuthu ũgakinya mũgũnda-inĩ Ĩĩ. na barabara ĩturĩtwo wega nĩ barabara ũngĩthiĩ gũkiuraga mbura ya El Nino gũgũkinya o wega mũgũnda-inĩ na karĩa cukuru ĩrĩ na mũgũnda as in, ĩ handũ hakuhanĩrĩirie mũno tondũ nĩ ya distance handũ ũngĩthiĩ tu magũrũ Eh. less than ki- mita magana mana Eh. and then hena center nene ciroka within area ĩno na kwĩna andũ marehete developments nene mũno thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tondũ nĩ ũkuona kwĩna mũndũ within uh, harĩa project ĩno ĩrĩ mita ta magana matano eh. as you proceed mm. hena mundu rahiga kiganda giake mm. gĩa guthia uki eh. koguo ni kundu kura capture investors aingi muno uh -huh. mena maundu ngurani matiganite eh. uh, na ni wega muno ucize opportunity ino tondu ndigwiciria thaa ici no iture mugunda wa red soil kũndũ nĩ fertile mũno tondũ nĩ- ngona video-inĩ icio nĩ mona kwĩna andũ mararĩma mbembe nĩ tondũ ũngĩrĩma mbembe kũrĩa gwitũ mũrang'a Eh. Ah, na thogora wa ngirigana rĩa 45 koguo no tũhũre thimũ ĩno nĩyo 0704 000333 nĩgetha ũhote kwĩgwatĩra na farmhold ventures limited na no nyende kuga atĩ broti ici nĩ limited ti broti nyingĩ Eh. koguo we ũsize opportunity na no ũcere obici ũmũthĩ kana tũgathiĩ mũthenya wa rũciũ Eh. ah, mega site visit Nĩguo. Ah, ũndũ ũcio ũngĩ ndingĩ- ngĩenda kuga nĩ twĩna mũgũnda wĩ harĩa ũguo mwena wa matu ũrĩa wĩtagwo ikatini gardens phase 3 ikatini gardens phase 3 nĩ mũgũnda ũrĩa tũkoretwo tũkĩũnengerana na thogora discounted mũno iguo tũrĩgĩte haha ũguo ah, ah, directors aitũ nĩ monire nĩ wega mahe clients aitũ discount tũkĩmanengera na discount tondũ tũrauga nĩ mothers day wiki ĩno no nyende kũmetĩra na thogora wa ngiri magana merĩ ma 30 harĩ mũgũnda wa 50 by 100 wĩ ikatini kana wĩ matu town wĩ matu town kuma rũirũ ũthiaga na ndagĩka 60 Eh, na guo mũgũnda ũyũ witũ wĩ matu town no kilomita ithano ũgakinya mũgũnda-inĩ na kũndũ gũkũ ndĩrakũra nĩ kũndũ kũrigicĩirio nĩ andũ aikari eh, mokĩte a kuma mĩena kaunti ingĩ cia gĩkũyũ Koguo no Sizo Pochinete nĩ wegwatire 50 by 100 na thogora wa ngiri magana merĩ ma 30 ũkauma ngiri magana matatũ Ĩĩ. na ndĩrakwĩra opportunity ĩno nĩ limited onayo koguo uh, nĩ thogora ũrakũrehera title deed wĩ thĩiniĩ na free site visit Ĩĩ. na tugaga tũthiaga mũthenya wa Wednesday na Saturdays ba ũmũthĩ no tũtware andũ na rũciũ bado no tũgatwara Nĩguo, andũ nĩguo, ĩĩ. Uh, gũkũ ikatini mm. kwĩna cukuru wĩ neighbor mũgũnda-inĩ ũyũ witũ mm. a walking distance mm. ũrĩguo nĩ gwetagwo ikatini secondary school mm. it's a both day school na boarding school Eh. na i- mũgũnda ũyũ tũwĩrĩgĩte wega mm. nĩgetha tũkirĩta sense of security mm. atĩ we ũngĩũka na wambĩrĩrie gũita material ciaku Eh. ndũgũkorwo ũkĩgiĩka wĩ kũrĩ ũrĩa atĩ kana nĩ ciirwo wanjie gwaka and then kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kwĩna ika rĩngĩ mũno bwana kamau koguo ti kũndũ atĩ ũranjĩ kwambĩrĩria mũtũrĩ Kwĩna ũkĩrigagwo muoyo. ũkĩrigagwo atĩ ũrathiĩ nduka nĩ kũ nĩ gũkora andũ andũ mũkũmenyana nĩ andũ aingĩ mũno mũkũmenyana Eh, tondũ nginya andũ arĩa tũrĩkĩtie twĩkĩte statistics itũ tũkona andũ arĩa tũrĩkĩtie kwenderia mwena wa matu tũnĩ twendetie project nyingĩ mwena wa matu andũ magĩthiaga magĩakaga Eh. Ndĩraka- ndĩramakire mũno ngorete atumia arĩa makĩte kũu na athuri ao manyitanĩte kĩama maka- magakorwo na mĩringo round Eh. kũu nĩ ũkuona atĩ gũkũ mwena wa matu nĩ itũra rĩrakũra na njĩra nene mũno Ah, kũraĩ na ndata ĩrakirwo ĩrahapenire uh, kwandĩkwo harĩa thĩinĩ wa ngathĩti ĩmwe makĩarĩria ũhoro wĩgiĩ developing counties thĩinĩ wa kenya Eh. na maragweta kiambu county maracoka maragweta nairobi na matinatiga Machakos County Nĩguo. atĩ nä ĩrakũra na njä ra nene må no Eh. na ũngĩrora thä inä wa tikå ä no ĩrandäkirwo må thenya wa date 8 mweri å wa mei marauga atä nginya andå aingä må no arä a me nja wa diaspo- arĩa me diaspora nginya black americans nginya andå matarä a kenya Eh. nä marona kana nĩ makoya magacis opportunity no gũka kũigithia gũkũ kenya Eh. na maracite maũndũ matatũ Eh. marauga gĩthomo gĩ sawa Mhm. macoka makauga road network ciĩ sawa Eh. macoka makauga atĩ we are friendly Eh. koguo nginya mũndũ wothe wĩ nja wa bũrũri otoguo bwana godfrey ekire no woe opportunity ĩno ũtuĩke wa kũgithina farmhood ventures limited na tũmwĩraga ithuĩ tũrĩ andũ ehokeku mũno waigithe ciringi yaku na ithuĩ nĩ kũmĩhanda wa mĩhanda Na ũtanathia matukũ maingĩ no ũkagetha na ũkagethe kĩndũ kĩega angĩkorwo ũrenda ũracaria opportunity ya kuinvest nĩgetha ũkendia broti yaku matukũ ma gũka kana wake Eh. ndũka lose kũigithia na farmhood ventures Limited. Naguo naguo thengi muno Charles Ndirangu reke ngũri icio ũrĩa ingĩ kumana na ndeto njega ĩyo watũhea Ekatini Gardens yes ingĩmenya wagwa mũrĩ andũ ehokeku ingĩmenya atĩa mũndũ nĩ mwĩhokeku Ah, ũngĩmenya mũndũ nĩ mwĩhokeku ũngĩrora track record yake Nĩguo. ũndũ wa mbere ah, wĩhokeku thĩinĩ wa real estate industry kĩndũ kĩrĩa mũno mũno mũno kĩroragwo nĩ ũhoro wĩgiĩ delivery Eh. na ingiuga ũhoro wĩgiĩ delivery ndiragweta ũhoro wĩgiĩ title deeds nĩ mũheanaga title deeds ũngĩrora thĩinĩ wa site citũ cia social nge- nenda citũ cia o- ũkinyanĩria nĩ ũkuona ithuĩ like in each and every day

tũhakikishaga within a time duration ya less than 60 days atĩ mũndũ nĩ atuĩka wa kũgĩa title deed yake Nagwa, eh. tondũ angĩkorwo ũkamũhe title deed yake angĩ- mũndũ wa mũico ũrĩa ũkarĩkia kũgũra mũgũnda Eh. no ũkore nginya kwĩna mũndũ wĩkaga mwaka ũmwe ũtarĩ arona title deed Aya, yake good. Thank you. Tondũ nĩwacokeria Maura Manchester Yes. wa Mountain View ekwendaga kũmenya mũndũ ũtarĩ na mbeca ciothe rĩ Aha. Eh, ngĩteithĩka atĩa kũgĩa na mũgũnda kwa farmhold ventures Yes. na waguo nĩ mwega nini nini Yes. thengi kĩũria kĩu kĩngĩ wauga ngiri magana merĩ ma thate wacoka wauga kuma ngiri magana matatũ ndatukanĩrwo hanini Ah, mũgũnda ũyũ ĩ nĩ discount tũraheana Eh. nĩ ũndũ wa mothers day tũraũruta kuma ngiri magana matatũ nginya ngiri magana merĩ ma thati Eh. mburoti iria citigarĩrĩire na ti mburoti nyingĩ nĩ mburoti nini mũno

Eh, nĩgetha mahe mwĩroreri ndeto iria njega nĩgetha Eh. makorwo a kũigithia Eh, nĩguo. matikahĩtũkwo nĩ ũndũ Kamĩ- niĩ no nyende kwĩhe ũkirĩrĩria ta ũcio wake Eh, wĩ- wĩkĩrĩire imwe nĩ ũkoragwo na kĩrĩa na bata ndũgĩtwĩre o kaũndũ nawe Eh, niĩ nani ndamũrehera project ĩ mwena wa kangundo road Eh, mwĩroreri mũndũ atarĩ atoĩ mwena wa Kangu- kangundo road nĩ bara ĩno ya kuma rwai joska kamulu ũgakinya Omala the next town nĩyo Komarok na nĩkuo tũramũrehera mũgũnda ũrĩa tũrendia na 50 by 100 tũrendia na only 450,000 which is inclusive of title transfer fee na mũgũnda ũyũ witũ rĩ wĩna accessibility maita merĩ Eh. no access na mwena ũyũ wa gũthi Machakos no no wauma hau Koma Shrines ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wathi mwena ũcio kũndũ andũ mathiaga kũhoya Eh. gũthathai- gũthathaiya kwa mwene nyaga makahoya maundu mak- magakorwo me sawa Eh. no wĩingĩrĩre hau barabara njega mũno it's only 4 kilometers from that tarmac Nĩkuo gũkũ Kana- tũrona. Ĩĩ, na nĩkuo kũu kana no wa access na mwena ũyũ wa gũthiĩ tala ũkaingĩra only 1 kilometer from the tarmac na nĩkuo tũramwenderia na mbei ĩyo bacĩrĩ ya 450,000 mũndũ ararĩha cash na ũkĩenda kũrĩha kahora tondũ nĩ tũgĩkoragwo na flexibility na payment plan njega ya mĩeri ĩtandatũ ũgakorwo ũkĩrĩha 490,000 Nĩguo. kũndũ gũkũ nĩ red soil nĩ kũndũ mũndũ angĩhota kũrĩma nĩ kũndũ mũndũ angĩhota gũikara yani tũngĩgũtwara mũgũnda ũmũthĩ wone nĩ kũndũ kwega nĩ kũndũ ũngĩita matiri ũmũthĩ

no ĩndĩ we onake nĩ airigĩte mũgũnda wake koguo in case wĩ mwarimũ wĩ hau na nĩ ũrenda handũ ha gũikara kana handũ mũndũ arenda gwaka tũtuka tondũ bara mũgũnda witũ ũhutĩtie main road ya gũthiĩ shopping center ĩ hau mbere koguo mwĩroreri ũngĩkorwo hau no ũhũre namba ĩno ya 0704 000 Eh. ũkorwo wa kweretherwo makĩria no ũtũmĩrwo mapu no ũtũmĩrwo mbica cia kũu no ũtũmĩrwo video wone ũrĩa gũkĩhwana Ta- na ti tacokera kũndũ tacokera nä kå tondå kå u nä tå kå ingä rä ra ona director anjä ra må kiuma haha må rathiä na ceki kå u nä kå nĩ mwena wa kangundo road kagundo rå eh, kũndũ gwĩtagwo koma Eh. kana koma rock Eh. mũndũ oĩ koma shrines nona wahĩtũka tu koma shrines barabara ĩyo ũgũkora barabara njega biũ ĩrĩa mm. ũngĩingĩra kwĩna mbura kana kwĩna riũa mm. ũkũingĩra only 4 kilometers from there eh. ũkĩ access na barabara ya gũthiĩ Machakos town eh. na ũkĩgera mwena ũngĩ wa Tala rĩ ũkũingĩra kilomita ĩmwe kuma Rami wahĩtũka eh. shopping center ĩtagwo Keno anga Keno nĩ cikoragwo ciĩ nyingĩ mũno tondũ na kũu Machakos koguo kũu nĩ mũgũnda mwega mũgũnda tũirigĩte wega

twegathaga handå harä a ona ithuä enyewe tångä gå ra Ĩĩ. kana tångä develop nĩguo Eh, koguo mwiroreri no uhure namba iyo ya 0704 na ukorwo wa kwetherwo- kwetherwo makiria na bado no mundu atangihota kuhura thimu no atwandikire message via whatsapp na ni ugukorwo ugicokerio message ciaku ciothe namba irĩ namba o ĩno WhatsApp. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Ah, 0704 triple zero triple three. Good. Eh, wa, wajiko wa kariuki ni I'm sure ni uthiite guko mugunda-ini utuona. Eh. Guko anga ni gwathakara makiria. Eh. Eh, ni, ni worth mbeca icio ngiri magana mana ma 50. mĩgũnda itũ yothe bwana kamau ĩkoragwo ĩ mĩthaka Ĩĩ. ona tũtwaraga mũndũ customer agakwĩra he na gũkũ rĩ Nĩ biũ. nĩ hinya mũno tũtware mũndũ age kũigithia na farm Hall ventures limited tondå o ta å rä a naomi auga twethaga handå ona ithuä enyewe Ĩĩ. tũngĩhota tũngĩ tũngĩ invest today today mũgũnda ũcio nĩ mũthaka mũno nĩ kũndũ very fertile Ah, nĩ kũndũ kwĩna maĩ kwĩna thitima na barabara na mũgũnda ũcio witũ ũhutĩtie barabara ĩyo main ya Ĩĩ. kũingĩra kũu Ĩĩ. ũcio nĩ mũgũnda ũcio wĩ kangundo road Ĩĩ. Mũgũthũ- mũgũnda mũthaka mũno mwĩrigĩre twĩkĩrĩte bikoni tũtirathiĩ tũgakuonereria kĩa nĩkĩo kĩrĩa twĩkĩrĩte bikoni atĩ watũmĩrwo mabu nĩ ũkwĩrwo mburoti iria cia available ũcagũre either ũtwarwo ũmũthĩ kana rũciũ Ĩĩ. kana mũthenya wa saturday Ĩĩ. tondũ andũ aingĩ arĩa me wĩra makoragwo me free on saturdays naguo naguo Ĩĩ. nĩ mũtigaru mũingĩ kana twĩhĩke Ah, twĩhĩke tondũ rĩti ĩrĩa andũ maragũra mĩgũnda mũthenya ũyũ- m- thikũ ici tũraikara rĩ nĩ rĩti ya igũrũ mũno na nona tũrorete gatagatĩ wa mwaka Eh. na nĩ twandĩkire matanya maitũ ma mwaka ũyũ wa 2025 Eh. koguo thaa ici andũ nĩ maroka na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno ndũgakorwo wĩ hau ikarĩte thĩ ugaga tu nĩ ũgũka nĩ ũgũka oya ikinya rĩu mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Nĩguo. ũmũthĩ nĩ mweri ikũmi na Igĩ- ikũmi na ithatũ Ĩĩ. uga ũmũthĩ date 13 nĩ ndona wanjikũ na naomi na charles mahe namba ĩyo 0704000333 ambĩrĩria na ikinya rĩu mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩronire nairobi rĩ nairobi rĩu ĩrorete mwena ũcio Ĩĩ. Ĩĩ, gũkũ kũngĩ rĩu nĩ gwathirire kwagĩire goro ĩ Ĩĩ, tondũ mũndũ atũraga ugaga

Ĩĩ. 400 million Ĩĩ. ĩka ĩmwe thaa ici ti andũ aingĩ mangĩhota Gũtirĩ. kwa afford ngiri Nĩ- magana mana Nĩ wanganie. milioni magana Eh, niĩ mana na ndirango no ithuĩ tũkũhota Ĩĩ. rĩu rĩ Ĩĩ. kuma gũkũ gũthiĩ ko- komaroku gũkũ mũgũnda ũyũ mũrendia rĩ Ĩĩ. ndeciria nĩ ta ithaa rĩmwe ona ndũninaga ithaa Ĩĩ. na no nga rĩngĩ rĩrĩa kwĩna jam Ĩĩ, no- tondũ na kuu namenya andũ nĩ magĩakĩte mũno kangundo road Ĩĩ. unless kwĩna jam no ndũngĩnina ndagĩ- ithaa rĩmwe nĩ handũ ha ndagĩka 45 Ĩĩ. Ithaa rĩmwe tuoyaga tũgĩthiĩ Matu Ĩĩ. tondũ ona Makutano tũgĩthiĩ nĩ ndagĩka 40. Ĩĩ. Ĩĩ nĩ highway. Koguo hakĩrĩ bata ũrĩkũ ũthiĩ ũgethe mburoti ya mirioni ithano, mirioni ikũmi, mirioni twendi, Ĩĩ. ũcoke ũgakombe mbeca cia gwaka, na ũretwo Komarok ũgũre mburoti ya ngiri magana mana ma 50? Inclusive of title. Ĩĩ. Ĩĩ. Mburoti njariĩ, ona no ũgũre mburoti ta ithano ũkona gĩbamu gĩaku kũu. Ĩĩ kana ĩka. Nĩguo, nĩguo. Ĩĩ. Good. Eh, hena ũndũ ũrenda kuongerera Ndirago, ndĩrona ũkĩhĩahĩa. Ah, ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ wĩhokeku nĩ ndono ĩtahĩtagia kĩũngũyũ na kwĩhokeka gwitũ to gwa taito tu Nĩguo. nginya ciugo iria tũramwarĩria thaa ici nĩ ciugo cingĩ- cingĩhokekwo Ah, atĩ client ũngĩũka ũthiuge atĩ nĩ ũrathiĩ site visit maũndũ marĩa tũraria haha ũgũkora ũrĩa tũkwaragia noguo ũgũkora ground kũhana Eh. koguo no nyende woe opportunity ĩno at least wĩigithie tondũ nĩtũrarĩkirie kwende mwena ũrĩa ũngĩ wa makutano At least wĩgithie na Ahadi Gardens harĩa ũguo mwena wa Kagudo Road, Matui Katini kana wĩgithie na mũgũnda ũyũ mwerũ wa ngiri igana rĩa 45 bwana Kamau na kwa andũ aingĩ matingĩaga ngiri igana rĩa 45 meigĩire handũ na ũngĩweterera atĩ mbeca ciaku kũiga bengi atĩ cikarage o hau kwĩ- ciahota gũga gũkũhe umithio mũnene na nĩ wega ũ take a step of faith uge atĩ nĩ ngũigithia na gaburoti angarao andũ arĩa maretanio na gataito deed ũkorwo nawe na gataito deed gaku

Ah, nigetha tu- tu- tukuguide uria ka process kega ga kwigwatira kiana farm hood ventures limited hena å ndå waiga ndaigua wa- wahutia hanini Yeah. umithio Yeah. wa mbeca ciaku ciä bengi Yeah. å rotie kå he mbeca ciakwa umithio atä Ah, ha- ha- o- o- mũgũnda nĩ asset ĩmwe ĩrĩa ĩta depreciataga ũngĩiga mbeca ciaku bengi no ci depreciate in value nĩ ũndũ wa nĩ ũndũ wa kĩrĩa no ci no ci depreciate nĩ ũndũ- nĩ value yaku Ba- ũngĩigithia na mũgũnda nĩ kũ appreciate wa appreciataga ũngĩgũra kĩa gĩkĩ tũrakwenderia ngiri igana rĩa 45 harĩa ũguo Baraka Gardens kĩthioko kavaini within mwaka ũmwe bwana kamau Eh. ndũkendia mũgũnda ũcio ngirigana rĩa 45 Nĩguo. ona ũngĩthiĩ kuoya rũni woe title deed ĩyo yaku ũthiĩ woe rũni valuation ya thaa ici ya ngirigana rĩa 45 bengi ya gwĩkĩra valuation tiguo ĩgakorwo hingo ũgĩthiĩ kuoya rũni Nĩma. Valu- valu- valuation yaku ĩgakorwo ya bit higher Eh. than thaa ici Eh. koguo size opportunity ĩno wĩgithie na kĩndũ kĩrĩa tu ultimate na nĩ kĩmwe tu Eh. na nokĩo mũgũnda tu kĩngĩkũhe kĩngĩhota gũ- kũ appreciate kĩrĩa sources ciaku cia assets ciaku cia mũtũrĩre thengiå må no charles ndirangå reke nguthå ke kå rä wanjikå yå nä getha må ndå gwä two njeri wa kibeno å rä tå tirihä ra kä thiå ko ndenda tå cokere eh, baraka gardens tũcokere mũgũnda ũcio witũ twoka kũrugĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Nĩ Baraka Gardens phase eight. Tũkiuga phase eight nĩ kũmaanisha nĩ twendetie phase one, phase two, phase three, rĩu twĩ phase eight. Ah, na nĩ thengio mũno nĩ arĩa othe maigithagia na ithuĩ Farmhold Ventures Limited. Mwĩroreri Mother's Day ĩrarĩ ya ira. We mother hau, ũka ũmũthĩ, hũra thimũ 0704 000 333 wĩgwatĩre kanyamũ wĩhe as a gift as a mother. Kana wĩ mũthuri hau, Hũra thimũ ĩyo 0704000333 ũka ũigithie ka- kĩa kĩu ũhe mũtumia waku ĩt- ĩta mothers day gift kana wĩ mwanake wĩ mũirĩtu gen z ũkai tondũ ona gen z nĩ tũramenderia mũno na gĩkĩro kĩa igũrũ tiga kũrĩa mbeca ciothe kana ũgathiĩ ũ- ũgatũra ũthiaga wĩ wonekaga o bara no gũthiĩ gũthiĩ gũthiĩ ũka ũigithie na farm Hall ventures limited mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ okorwo ndũrĩ na mbeca icio ciothe bwana kamau 145000 nĩ twauga ũka na deposit ĩrĩa we wĩ nayo Ĩĩ. arabu hau hangĩ nĩ tũgũgũtirithia o kahora kahora Nĩguo. kana nĩ mĩeri ĩtatũ kana nĩ mĩeri ĩtandatũ ũka na nĩ tũgũtuĩka wa gũteithania nawe Eh, Ĩĩ. na matukå maninagwo nä gå kä a Ĩĩ. mä eri ä yo ätatå mwaka Ĩĩ. å cio mä mä ka ikå mi no ä gathira no ĩgathira Ĩĩ. Ĩĩ, Mũndũ tarĩu acoke twathurire kwanjia kwĩrira. uhuru nĩ athire rĩu thaa ici Ĩĩ. nĩ ahurũkĩte Ĩĩ. thaa ici ruto e hakuhĩ Ĩĩ. One. kwehera ningĩ tũthure Eh, ũngĩ eh. na maũndũ mathiĩ na mbere Eh, nĩguo nĩguo Ĩĩ. matukũ maninagwo nĩ gũkĩa Ĩĩ. ũguo we ũrakena ũkĩgũra mzinga Eh, nĩ gũgakĩa mũthenya ũmwe yũrie mzinga ũyũ rĩ wandeithirie nakĩ andeithirie nake kaba ũkĩgũra gatĩri Ĩĩ, na gũtiramakania tũu tũnini tũnini ũrona nĩtuo tũgacoka kũingĩha matukũ ma thutha-inĩ naomi Ĩĩ. twĩre kĩo- ũndũ nawe Eh, niĩ Tũkĩrĩkia. ũndũ ingĩenda kuongerera nĩ atĩ andũ aingĩ makoragwo na guoya mũno wa kũigithia nĩ ũndũ manaigua mũndũ toko nĩ ambirie gathabarĩ no ndahotire gũtirithia Eh. he mũndũ aheanaga ngereko akauga atĩrĩrĩ tuge wĩ ndereba no watua gũtwara ngari eh, by bad luck ũgĩe na accident no ũngĩgĩa accident nĩ ambulance ũka gũkuoya wĩ ma- hali mahututi nayo ĩthiaga biũ Eh. ndũngiuga koguo ndwagĩrĩire kuga atĩrĩrĩ atĩ ndũgwĩka ũndũ tondũ he ũndũ ũngĩ wakorirwo kipingamizi okorwo nĩ watwaraga ngari ũkĩgĩa accident rĩ wagĩrĩire eh, kwĩhe muoyo na ũcoke bara Eh. ũkĩmenye nĩkĩ gĩagĩtũmire kũgĩa na hitilafu ĩyo Yes. tondũ kĩrĩ- kĩndũ kĩrĩa kũgeraga nĩ ambulance na nĩyo ĩthiaga ihenya makĩria ĩthiaga yakĩtie

wanjie ndũmenyage kũrĩa icio ingĩ ciumaga hmm. mwathani nĩ okaga na akarathima kĩoneki gĩaku koguo ndũkeire eh. anjia thabarĩ eh. na mwathani hau hangĩ nĩ agũkorwo agĩgũteithia thengio mũno thengio mũno na omijeri wa kibe mũrigani ũrĩ tha nĩguo ĩka ũkiugaga charles ũrenda kuga atĩa kwa sekondi ikũmi tu ngĩtiriha hmm. amandĩko maugĩte thĩinĩ wa numbers chapter 14 verse 8 hmm. if the lord delight in us he will bring us to this land and he is going to give it to us

asante thengio muno ah, Wange- eh, wanjiko wa kariuki Ĩĩ, ndĩmwĩre nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtinyitaga ũgeni inoro Eh. tũkamũcokeria ngatho nawe tũgagũcokeria ngatho bwana kamau na ngeithia andũ akwa othe a farmhold na bamĩrĩ citũ ciothe na martin kamau director ũcio ũngĩ

na ũndũ ũmwe na martin kamau no ndakĩrĩ gũkũ acio othe nĩ a farmhold ventures limited tũgũkinyia hau niĩ njĩtagwo kamau wa kang'ethe ũmũthĩ ndutaga wĩra mathaa 16 nĩ ndĩracoka hwainĩ tondũ wa mohoro ma inoro hwainĩ na ũndũ ũmwe na inoro thaa ithatũ kũria wĩra nĩ kũruta njoroge wa gĩthĩnjiũka mũtũtware kĩgumo tũigue ũteti gũikaire atĩa mwĩna mũcimi wa kamau wa mũnyoro tugaga tita gũkũ Kuma gũkũ. asante